Hello guys, uh, muri sei muri sei zvakamira sei kuri sei kwese kwamuri hai sisi tiri nani guys nani zvekuti uh, so guys uh, weare planning to go uh, pabeach up tipononoti one to one totoona totoita sei so Tikumbomira tona ah. munotenga tuma something something tekuti tipindire apa ah, beach pacho tukudyiwa dyiwa ka beach arizongoda kungeenda mungorima kuri dry so uh, let's go together guys i just decided to show you everything zvatichatenga zvatichada kuzondoshandisa kumberi Ah, but zvatinotenga paya pa ndizvo chikafu kafu zvimwe zve tinazvo kugara uya sorted zvokunopindisa mvura macho so let's go together ah, so tine kunoka kuratidzai tazongoratidza ndaya kupinda mutown so ndoka town kedu katiri kanaka herimanas town so uh, let's go together guys zvatindotenga tinongoenda kuzvitengera mu ah, pick and pay ndomari ndotsvaga ndandotsvaga imo kuna tondodya yekusaido hatisini ah, kutandara kakaisa zvongodiwa uso kumira mafura mhepo na na hani wako or na hubby wako kumbochinjawo nzvimbo just gonna fill out uh, imwe nzvimbo pasiri pa 10 munofema mweya mutsva ende kana kuita kushoma futi so um, mana vana mutown manje vanoziva iri manas town vari kuona pandava vari kupaona pamwe nekupaziva uh, ndisingaona kuratidza ijagwa randinaro kapana pakaisa am driving am driving uh, so eh mroad macho mune traffic mune traffic road macho ma pakaipa driving dzacho maone so guys ndo driver this one am driving my gd6 this one latest this one It's the best car ever. So uh, let's go together guys. Ah, uh, chakakosha kusvika. Chikuru kusvika. Um, ndo my last 10 takananga pa pick and pay uh, ah, chiro yaduka bike kedu Takanorova kabhaiki kedu zvedu takananga kunoona tadye nhasi kwacho that beach so we want to show you everything guys ah, zvatichaita uh, zvese kutravela kwatichaita kuenda kubeach kwacho and eh, remember hatisi kuenda netaxi or uber tiri kufamba netsoka tiri kurova makoni nepakati so tichakuratidzai futi ndokuti tichashandisa ah, tichienda kwati kuenda apa ndasvika apa gai ndo papick and pay pandiri kuenda ndo papick and pay pandiri kuenda chapinda chikomana mupick and pay ah, chakanokusha yo zitroli zihombe kunanzi kowana yamone guys zvikuda kutengwa mukova so musati seko guys tichangotenga zvinhu zvinoenderana nemari yatiina tichangotenga zvinoenderana nehomwe vanodipaying zvinhu zvekuti zvotadzirwa zvinhu vazokubichi tichatenga zvinoenderana nehomwe yedu so let's go together you wanna see what are we going to eat there eh? uh, ah, but yakakosha kunakirwa chakakosha ijoyi yedu vanhu zvekudya hazvina basa sterek sterek dumbu rikangozara chete bho ah, so my wife she likes uh, banana loaf so ndorarita nhu dzake apapa nditengera banana loaf mwanasikana wavaridzi akanonanga pabichi nebanana loaf right anoyo ah, tinazo guys Toitigane zvetinazvo. Ah, we are not competing with anyone. And, uh, chakakosha tokoshesa kusadza dumbu chete so ndo pana totenga panapa 26 rand uh, then inini wacho handisiziva ndikuda kudyei handisitoziva ndinodyei nhasi kwacho let me look and see what i'm going to eat this ndazorambidza kutora video mukati so um, kalazy kwedu uh, kayogurt kedu uh, nebanana australia so uh, ndopese ipapapa ndabva ndangosvisa mujagwa mujagwa rangu iri rave so uh, let's go together guys now we are going back home and then tobva taplana kuti tofamba sei zvakamira sei we're going to show you everything yeah on, uh, on my way uh, yeah, back home so let's go together let's go together guys timbonona zvakamira sei but hey weather inoda kutikwadza guys weather towirirana ameno akatikana kuti tanguva tiriko because denga rachi kutangira raita makore sinzi lakwatoita makore uko otherwise hatiri kushingirira hapana zvokuita ndofana tongosvikako ndofana tongosvikako ositagarisa and today it's gonna be our first time kutoenda kubeach this year

regai timbotiwedzere tumafuta mbichana timbotiwedzere tumafuta mbichana tikasire kusvika hamuoni guys i think ndo zvinotobuda atsamwa guys and that anonoka tinonoka tange vakadzi andironedza nge vakadzi uh, and then uyu uyu ndada nditorera mukadzi wangu yeshamari uyu mukadzi wangu aribeka bheki uyu mukadzi wangu ndinongomuudzawo zvangu mukadzi wangu udani ah, zviriko futi so oh, uda kutoti uda juzi

tsakatsakwira ndaramba kuuber tisi kuuber tikurova netsoka apa tinonoka futi ya hapa nerunyararo timu rachoboka namune tasamune kana even distance yacho mafambiro acho kana vasiri vese takuudzai kuti ubai

Amara vanhu uyo atobvisa ka even hembe. Ah. Mufambo uripo guys. Mufambo uripo. Mm. Pakaipa. Pata takutosvika. Pada kutoda kurova umwe mubhagu wekutoudza kuti ndewegore rese because hatineteri mahara zvite. Hande neuko. Wow. Hanzi miswa. Ingatosiyana nekukona kuona. Eh? Hati mranete. Pada hata shika. Tashika guys. Finally, finally, finally. Can't wait to be down for. Can't wait to be down for. Baby. Onai face yacho apa. Shame. Shame. wakafitwa nekutsamwa se ramba wakatsamwa ah, wow wow this is beautiful beautiful tasvika guys but ha umwe wakaneta up this is grotto beach this is grotto beach tasvika